ویور ٹرین میں دی پہ ماشاءاللہ ٹرین چیک کرو ویور ہارن مرین دی پہ واہ استاد واہ ٹرین اللہ ہی ہارن مرین دے ویور کمال محبتن ویور کمال لمبی ٹرین ہے ویور کمال ہو گئی تے ویور ٹرین میں دی پہ بہن لمبی ٹرین ہے تے نظارہ سارا سرائکی کلچر دی خوبصورتی ہے بی آئی پی بی آئی پی گرین گرین ہے اے چیک کر سکتے وے اے چیک کر سکتے وے تے آسلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو تساں دوست احباب سب ٹھیک ٹھاک ہو سو تندرست فٹ فاٹ ہو سو آج دا ماشاءاللہ پیارا جا ویلاگ کرے سو شروع سرائیکی کلچر دا سارا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف سلیم کھوکھے والا سبسکرائب کرنا نی بھولنا۔ وی آئی پی خوبصورت جے وچ بڑے پیارے پیارے سرائیکی نظارے سرائیکی کا سرائیکی ماحول دا کو ڈیکھے سو خوبصورت جے اساں اپنے ماشاءاللہ۔ واہ جی واہ سبحان۔ تے صفائی کریندے کھڑے سے صفائی دے وچ ہی اساں ولاگ اسٹارٹ کر گھیدا ساں کہ اپنے پیارے پیارے ویوراں کوں سرائیکی ماحول تے سرائیکی نظام ڈکھایا ونجے تے ویڈیو ساڈی سکپ نی کرنی ویڈیو ساڈی واچ کرنی ہے تہہ دل توں شکر گزار ہیں پیارے پیارے محبت بھرے کمنٹ کیتے کرو ساڈی ویڈیو دے اور ساکوں ساڈی حوصلہ افزائی ودھائی کرو ساڈے دوست احباب جتنے وی ساڈے چینل تے نویں نویں ہن انہاں کوں ساریاں کوں سلام تھی گیا سارا محبتاں بھرا اور تہاکوں پاک ویلیج لائیو دے ایویں پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے ڈکھیسوں راں دے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالہ اور پاک ویلیج لائیو کیونکہ سارا چینل ویلیج لائیو ہے خوبصورت تہاکوں پیارے پیارے نظام ڈکھاونن پیارے پیارے ماحول ڈکھیسوں تے تساں ساڈے نال رہسوں تہاکوں ڈکھیسوں راندے پیارے پیارے ماحول تے دوست جتنے وی نویں آسن سارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولسن اور آج دا ولاگ دلچسپ تھیون والا ہے تساں ساڈے نال رہسوں تہاکوں پیارے پیارے ماحول سرائیکی دے ایویں نظارے ڈکھایا کرسوں پیارے پیارے اور خوبصورت جے اور باقی مزید جڑے رہو ولاگ A few moments later. تے اے ویور اے جڑا سامنے بھائی گال کریندا کھڑے نا پہلے وی ساری ویڈیو چ آئے اے سارے نال دا پڑوسی اے تے گنگا اے او پرلی سائیڈ تے ساڈا مجاہد ملنگ صاحب پھلیاں تے گول گپے کھاون لگ گیا اے ڈیکھ لو ویور اے مجاہد ملنگ اے تے اے بیچارہ نا گنگا اے بزرگ اے نا تے گنگے نے
سمجھ رہے ہو

ویوار ماشاءاللہ کافی دیر تو بعد حاضر تھے ہیں ویلاگ دی طرف تے ویلاگ دا نظارہ چیک کرو خوبصورت جہاں بہاراں تے پیارے پیارے پھول تے رائے دے ویچ آئے ودین سریکی کلچر دی اندی نا ہے اندہ رایا یعنی کہ سرسوں دا تیل جیندہ نکلدہ نکلا ویندے رایا ایک رایا آکھا ویندے لیکن ایڈے ماشاء اللہ ایندے تے پیارے پیارے پھول موجود ہیں بہوں پہلے گرین یعنی کہ کھنڈے کھنڈے ہوئے ہیں ہن بہوں زیادہ کلوز پھول ہیں تے بہوں زیادہ نیچرل بن چکے ہیں تے خوبصورت لگدے پئے ہیں ماشاء اللہ تساں انجوائے کرو ساڈا ولاگ تہاکوں پسند آسی ساڈے نال رہیا کرو محبتاں ونڈیاں کرو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا وی ورتے تہاکوں میں سرائیکی نظارے ڈیکھے سو رہندے ہیں تے ماشاءاللہ بڑا پیارا نظام بنا پیا خوبصورت جے گرین گرین ماحول ہے تے بڑا پیارا سبز ہے تے بڑے پیارا سکون آندا پیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگدی پی تے بڑا پیارا چل موسم تھیا کھڑا ہے تے تساں ساڈے نال رہسو محبتاں ونڈے سو تے کوئی پیارا پیارا اگاں چل کے ولاگ چیک کرویں نے خوبصورت جیاں ولاگ تے دلچسپ تھیوݨ والا ولاگ ہے تے کوئی ولاگ سارے امید کرے سو پسند آنن اے ریلوے دیاں پٹڑیاں پتھر ہیں پتھر دے اوتے ٹرین پٹڑی پئی ہے دے چلدے پئے ہیں ولاگ دی طرف تے ولاگ چل کے ڈیکھیں ہیں ایڈو ماشاءاللہ سورج بھی بڑا پیارا غروب تھیندا پئے سورج دا بھی اپنی لوکیشن ہے بھی ون غروب تھیندا ہویا کنارہ ڈیٹھا کرو سارا پرلی سائیڈ تے ساڈا گاؤں ہے تے ساڈا شہر ہے ریلوے پٹڑی دے ودے ہیں تے ولاگ دی طرف ویندے پئے ہیں ولاگ بھی بنیندے ودے ہیں اپنے کام کار چ بھی کریندے ودے ہیں اے بھی سارا کام کار ہے ولاگ بناونا اور ولاگ تے پہنچ گئے ہیں موجودہ لوکیشن تے ایہ ساڑی لوکیشن اج دی خوبصورت جے کرکٹ دا میچ تساں ساڑے نال رہسو تہاکوں چھکے چوک چھکے چوکے ڈکھینے آؤٹ وی ڈکھینے وائٹ بال وی ڈکھینے باقی مزید نال رہسو تے اساں ماشاءاللہ ہن پیارے پیارے فنی کلپ وی یوز کرینے ہونے تہاکوں امید ہے کہ ساڑے فنی کلپ یوز تھائے ہوئے پسند آسن تے ساڑا سبسکرائب کرنا بھولنا نی تساں ساڑے نال رہسو محبتاں ونڈیسو تہاکوں پیاری پیاری ویڈیو ایویں سرائیکی کلچر دا ماحول ڈکھیسو راہندے لو ویور پہلی وائٹ بال تھی گئی ہے۔

تے رائے ڈیوے اساں کوں کیویں فنی کلپ اساں صحیح لیندے پئے کہ نہیں لیندے پئے تے باقی اللہ پاروں خیر ہووے تہاڈیاں دعاواں دعاواں ہونیاں چاہیدیاں تہاڈیاں محبتاں تہاڈیاں محبتاں تے تہاڈیاں دعاواں دے سلے نال اساں کامیاب تھیسوں تے مزید تساں اساں نال محبتاں ونڈائی رکھو تے تعاون کیتی رکھو تے انشاءاللہ تعالی اساں تہاکوں سرائیکی نظارے پیارے پیارے سرائیکی ولاگ ڈکھیسوں انہاں دے اج دا ولاگ سارا خوبصورت جے کرکٹ دے نال میچ تے ہے